Soen ech fir d'éischt emol Merci am Numm vun déi Lénk, och am Numm vun der Stater Sektioun vun déi Lénk, well et jo och eng Initiativ ass vun der Stater Sektioun vun déi Lénk, déi natierlech och um nationalen Niveau ënnerstëtzt gëtt. fir dës Pressekonferenz. Ech wäert net ze vill schwätzen, well déi Haaptriedner sinn u sech eis zwee Gemengeréit, déi Der, mengen ech, kennt, vun déi Lénk am Stater Gemengerot, de Guy Foetz, dee schonn eng méi laang Zäit am Gemengerot ass, an d'Anna Correia, Dat waart och kennt, dat waart och schon puer Méint elo am Gemengerot eis och vertrëtt. Voilà, wourëms geet et? Maja, d'Thematik, do sidd der schon gewuer ginn, datt et geet em déi Geschicht, datt u sech lues a lues de Versuch do ass fir d'Sécurité publique, d'ëffentlech Sécherheet, ze privatiséieren. Virun e puer Méint huet de Stater Schäfferot jo déi Initiativ ergraff, fir private Security Agencen den Optrag ze ginn, fir am ëffentleche Raum d'Aarbecht ze maachen, déi normalerweis d'Police misst maachen, ënnert dem Virwand, datt d'Stad oder gewësse Quartieren an der Stad Gare, Bouneweg, etc. Déi ënnert gréisseren Sécherheetsproblemer géinge leiden an datt d'Stad net genuch Polizisten zur Verfügung géing gestallt kréien. Doriwwer wäerte mer och, dorobber wäerten de Guy an d'Anna och nach agoen. Well mir sinn eis jo och bewosst, datt do eng politesch Instrumentaliséierung, wéi an anere Länner och d'ailleurs, vun der Sécherheet benotzt gëtt, fir duerno en aneren Agenda ze féieren. Dat wat de Stater Gemengerot, Schäfferot gemaach huet, justement net de Gemengerot d'ailleurs, dat war jo eng Décisioun, déi unilateralement esou geholl ginn ass, hu mir vu viran contestéiert. Mir sinn net déi Eenzeg, déi dat contestéieren, d'ailleurs als Lénk. Ech mengen, d'Police selwer, d'Gewerkschaft huet dat jo och contestéiert, datt et eng geféierlech Pente ass, wann ee ufänkt Saachen ze privatiséieren oder ze liberaliséiere lues a lues, trancheméisseg, sou déi normalerweis d'ëffentlech Hand misste maachen, dass net nëmmen de Fall vun der ëffentlecher Sécherheet, mee dass jo och lo dann sou lues, mee lo. Mee elo fänkt et jo och do un, an et ass e Präzedenzfall, dee geschafe gëtt, deen allerdéngs awer och schonn an aner Gemengen e bësse versicht gouf. Mee elo wësse mer, datt do de Stater Schäfferot an déi Richtung, an déi Richtung geet. Bon, mir hunn dat politesch kontestéiert. Mir mengen och, datt et Alternative ginn zum absolut securitären a repressiven Volet. Dorobber wäert och d'Ana Correia herno agoen, well et ass jo och net esou, wéi wa mer géinge soen, et soll een einfach näischt maachen, mee et kann een natierlech och Politik maachen op eng aner Aart a Weis, op eng manner demagogesch Aart a Weis, wéi dat, wat DP an csv do versichen ze maachen, well se wäerten och guer keng Problemer, wa Problemer do sinn, mat hire Geschichte léisen. Dat si, deem si mer eis bewosst. Mee dat wat mer och maachen, vue datt mer et politesch kontestéieren an och politesch Alternative virschloen, kontestéiere mer och iwwerhaapt déi Décisioun um juristesche Plang. An dofir hu mir och den Affekot och beoptraagt, fir zwee Recoursen ze deposéieren, well mer mengen, datt déi Décisiounen net rechtens sinn, ee Recours géint den Inneministère an ee Recours och géint d'Gemeng, géint d'Stad Lëtzebuerg, well mer der Meenung sinn, datt mer och deen dote Wee mussen aschloen. Mir hunn eis laang d'Fro gestallt, ob een dat soll maachen. Et ass jo ëmmer eng Fro, Soll een Politik, Politik um Niveau vum drëtte Pouvoir maachen? Mee heiansdo kënnt een net derlaanscht, wann ee wierklech der Meenung ass, datt do Décisioune getraff ginn, déi net hätte solle getraff ginn. De Guy Foetz wäert Iech dann och déi zwee Recoursen elo direkt presentéieren. Voilà, merci. Ech hat éischt emol d'Fro, ob jiddereen hei Lëtzebuergesch versteet, well ech kann et och op Franséisch maachen. Ok jo bon wéi den David scho gesot huet, hu mir zwee Recoursen iwwert eisen Affekot deponéiert. Dir hutt do an Ärem Dossier déi, bon wéi soll ech soen, déi wichtegst Elementer vun deene Recourse leien an ech ginn se e bësse mat Iech duerch. Ech wëll awer am Viraus betounen, dass mir eis duerchaus bewosst sinn, dass et e grouse Problem gëtt op der Gare an zu Bouneweg, wat d'Toxikomanie ubelaangt, an dass et net esou ass, mir wëllen eis dee Virworf net gefale loossen, deen eis gemat ass gi vu der Madame Buergermeeschter, Mir géingen eis eigentlech e bësschen do, dat wier eis net egal, mee mir géingen dat net richteg erkennen, dass och net nëmme vun der Madame Buergermeeschter, wou eis de Virworf gemat ass ginn, mee och vu Membere vum Gemengerot aus der Majoritéit. Also dat virausgeschriwwen, dat eent schléisst dat anert net aus. An d'Anna Correia wäert herno och drop agoen, dass mir och aner Alternativen hunn. An Ärem Dossier läit als éischt och e Communiqué, dee mer elo haut erausginn un d'Press, wou mer déi wichtegst Elementer do duerstellen. Bon, ech ginn elo mat den d'Recourse mat Iech duerch, ouni ze vill an techneschen Detail ze goen. Dir hutt en éischte Recours, den Nummer hutt Der och do stoe wann Der dat wéilt nosichen op der, um Tribunal administratif. Deen éischte Recours, dee riicht sech géint d'Décisioune vun der Madame Innenminister, déi also refuséiert huet, fir engersäits eng Suspensioun ze maache vun deenen Deci-, vun deene Konventiounen, déi de Schäfferot agaangen ass mat GDL Security, an déi och net eng Mise en oeuvre an Annulation iwwert en Arrêté grand-ducal an d'Weeër geleet huet. Den zweete Recours went sech direkt géint, oder och den Nummer do stoen, went sech direkt géint de Schäfferot. well en ebe seet, d'Missioune vum Maintien de l'ordre public, déi iwwerdroe mer iwwer eng Konventioun deelweis och op eng privat Gesellschaft, Société de gardiennage privé. Bon, wat sinn d'Elementer, ech ginn elo an den éischte Recours an, wat sinn déi Haaptelementer, wat ass geschitt? Et ass also en fait vum éischten Dezember un patrouilléieren dräi Ekippe Mat Hënn an der Stad, an der Uewerstad an op der Gare. An den Artikel 97 vun der Verfassung gesäit awer ganz kloer vir, datt nëmmen e Gesetz kann d'Attributioune vun de Forces de l'ordre reegelen. An där éischter Konventioun, do steet, dass GDL Security den Optrag hätt pour assurer la prévention active et visible sur la voie publique. Dat hutt Dir dann an Ärem Dossier de presse och leien, eng Transcriptioun vun deer Missioun, esou wéi se am Kontrakt steet. An dat ass eng Missioun fir Police administrative. Iwwer d'Gesetz vum 18 Juli 2018 ass déi der Police grand-ducale iwwerdroe ginn. Bon, déi Prinzipien, déi si kritizéiert gi vun de Minister vun der Sécurité intérieure. A vun der Ministre de la Justice. Déi hunn sech, hunn also ganz kloer gesot, dass dat wat de Schäfferot do mécht, dass dat net an der, dass do déi net an der Legalitéit sinn. Bon, den 9 Dezember 2020 hunn d'LSAP, déi gréng an déi Lénk, déi am Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg sinn, e Bréif geschriwwen un d'Innenministesch,

D'Äntwert vun der Madame Minister de l'Intérieur den 21 Januar confirméiert déi Situation non conforme a si seet, si géing intervenéiere mat der Madame Buergermeeschter, dass do an der Konventioun eng Konformitéit par rapport zu dem Gesetz agesat gëtt. Dat ass och effektiv geschitt. Et ass eng zweet Konventioun opgestallt ginn. Dir hutt och do de Wuertlaut vun där zweeter Konventioun an Ärem Dossier leien. An an där zweeter Konventioun, do geet net méi Rieds vun där Prévention active et visible, mee do gëtt da gesot, eng Surveillance des infrastructures communales

dat heescht déi handelen en dehors vun deem neie Kontrakt mat der Zoustëmmung vun dem Schäfferot, well de Schäfferot dee kritt reegelméisseg Rapporten an deen intervenéiert net op der Basis vun deene Rapporten, wou e géing soen, dat doten, dat ass net dat, wat am Kontrakt steet. Déi Rapporten, déi hu mir duerchgekuckt, D'Rapporte vun dem Dezember a vum Januar an och d'Rapporte vun dem Februar a vum Mäerz. A mir stellen do fest, dass déi Agenten nach ëmmer weider, Januar a Februar a Mäerz, ëmmer weider nach Patrulle gemat hunn. Dat ass esouguer an de Rapporte vum Februar a vum Mäerz 21 schrëftlech festgehalen. Do gëtt gesot, Comme convenu avec la Ville de Luxembourg, une équipe fait une ronde patrouille. Also, dat sinn nach weider Agissements anticonstitutionnels a géint d'Gesetz, déi do weiderginn. An dofir hu mir en zweete Bréif un d'Madame Innenminister geschriwwen, Den 24 November 2021, wou mer gesot hunn, si misst intervenéieren, a mir hunn do derbäi och Kopië geluecht, och Fotoe geluecht mat deene Patrullen, déi do op der Gare duerchgezu ginn, an och eng Foto, wou se intervenéieren an engem Geschäft, also an engem, nieft engem Geschäft, géintiwwer vu Leit, déi do sech installéiert hunn. Bon, d'Analys vun deem, deen zweeten, der Äntwert op deen zweeten Appell, déi d'Madame Minister ginn huet, déi ass déi heiten. Si seet,

A si seet also, Je ne vois dans l'impossibilité d'exercer une mission de tutelle administrative. E seet och, datt d'Regierung Amendementer ugeholl hätt, fir den Agents municipaux hir Pouvoiren ze erweiteren. Dat heescht, de Minister, d'Madame Minister, Déi verstoppt sech, déi erkennt net, obschonn dass se gesäit, wat an der Wierklechkeet geschitt, seet se net, dass dat illegal ass. Si benotzt ganz oft dat Wuert sembler, et semble que, an a priori benotzt se dat Wuert. Dat heescht, si verstoppt sech eigentlech a si wëllt net intervenéieren. An dat huet eis dunn derzou bruecht, fir en éischte Recours ze maache géint d'Madame Innenminister, wou mer gesinn hunn, datt se wierklech näischt wéilt maachen. Also dat ass eis och net liicht gefall, mee mir hu geduecht, mir mussen do intervenéieren. An et ass esou, datt En neien Avis de marché, den 20 ten drëtten an der Press publizéiert ass ginn vun der Stad Lëtzebuerg, wou dat Ganzt och elo nach op Bouneweg ausgeweit gëtt. Voilà, also mir hunn also e Recours gemaach géint déi Décisiounen, déi puer Mol, wou mer d'Madame Minister puer Mol opgefuerdert haten ze intervenéieren a wou se dat net mécht. Wat ass elo en droit, also konkret gesetzlech dat, wat hir reprochéiert gëtt? Wann een d'Gesetz, d'Gemengegesetz kuckt vum 13 Dezember 1988, do steet dran, éischtens e Recours en annulation. De Recours en annulation, dee muss an d'Weeër geleet gi vun dem Innenminister, awer et ass de Groussherzog, deen decidéiert, ob dat effektiv duerchgezu gëtt. Dat heescht, et ass de Groussherzog, deen ass kompetent dofir, mee d'Inneministesch, déi muss dee Moment dat an d'Weeër leeden. Zweetens, dat ass den Artikel 104, dat eent, dat war den Artikel 103, D'Inneministesch ka selwer och suspendéieren, dat ass hir Kompetenz. A si hätt kënnen suspendéieren, well et leie ganz eng ganz Partie vu Presomptiounen vir, datt dat géint d'Gesetz ass, wat do geschitt. Voilà, muss, gëtt an. Recours gëtt och geschwat vu verschiddenen Avisë vum Conseil d'État, wou en Opposition formelle gemat huet pour souligner que l'organisation et les attributions des forces de l'ordre sont du ressort de la loi formelle. Dat heescht, et muss e konkret Gesetz virleien. Et muss een och feststellen, dass wann elo déi Gardienen do intervenéieren par rapport zu Leit, déi sech do onméiglech behuelen, datt déi dann hir eegent Liewen an hir eege Gesondheet op d'Spill setzen. An et muss een och feststellen, datt déi Chiens de garde, mat deene si do ronderëmreesen, datt dat och eng Arme potentielle ass. An déi hu se och e puermol esou agesat, fir Leit op der Plaz ze halen, bis d'Police géing kommen. Den Conseil d'État, dee schwätzt och vun der Fusioun vun der Gendarmerie a vun der Police, déi op d'Joer 1999 zréckgeet. An do kann ee sech dann d'Fro stellen, Komme mer elo erëm zréck, wa mer den Agents municipaux méi Pouvoire ginn, komme mer elo erëm zréck op eng Dualitéit, déi elo ofgeschaaft ass? An der Wierklechkeet hu mer jo gesinn, an ech versiche elo ze erklären, dass dat Ganzt en, wéi soll ech soen, e window dressing ass. Et steet eppes an enger Konventioun an et gëtt just de Géigendeel gemat. An dee Gardiennage privé sur la voie publique, dat ass net e fait mineur, mä dat ass eng Attack géint d'Fondementer vun dem Rechtsstaat, well do hu mer zwou Forces de sécurité, déi operéieren. Eng öffentlech, eng privat. De Monopole étatique vum Staat gëtt also do ënnergruewen an och d'Vertraue vun de Leit an d'Police, déi gëtt a Fro gestallt. Voilà, wat elo virgeschloe gëtt hei. eng Erreur manifeste d'appréciation vun der Inneministesch, déi hätt missen intervenéieren, en Excès de pouvoir vun der Inneministesch. Si huet net den Avis, den Arrêté grand-ducal do an d'Weeër geleet, also empiétéiert se op de Pouvoir vun dem Groussherzog an erlaabt eis och net, fir an déi Richtung dann ze intervenéieren. Dat heescht, si méchen Excès de pouvoir, dass de Groussherzog deen d'Décisioun kann huelen, awer si erméiglecht him net, déi Décisioun ze huelen, well se net den Avis grand, de Règlement grand-ducal en oeuvre setzt. Voilà, wat gëtt also elo gefrot? Et gëtt gefrot, dass soll festgestallt gi vum Tribunal administratif, dass d'Inneministesch déi Artikelen 103, 104 an 114 vum Gemengegesetz violéiert huet, dass déi Décisiounen, déi si net geholl huet, dass déi solle geholl ginn, dat heescht, dass se soll, dass se misst intervenéieren, an et gëtt festgestallt, dass se en Excès de pouvoir gemaat huet. Ech ginn dann och op den zweete Recours an. Den zweete Recours, deen enthält och Elementer vun dem éischte Recours, en enthält awer och aner Elementer. Mir hunn deen zweete Recours eraginn no der Gemengerotssitzung vum leschte Méindeg, den drëtte fënneften, wou et ganz kloer ginn ass, datt de Schäfferot net wëllt zeréckgoen par rapport zu deem, wat e gemaach huet. Dat heescht, mir hunn wierklech op dee leschten Dibbelchen gewaart, datt nach eventuell kéint do eppes sech änneren, a mer hunn dunn deen Dag drop hu mer de Recours deponéiert. Bon, dat huet sech awer ugebant, well de Schäfferot duerch den, zum Beispill den Här Mosar an Invité vun der Redaktioun vun rtl vum 16 Mäerz huet scho gesot, Mir fuere weider. An der Gemengerotssitzung scho vum éischte Mäerz huet d'Madame Buergermeeschter, wéi déi déi Motioun, déi Der och an Ärem Dossier leien huet vun der LSAP, deene Gréngen an deene Lénken, doropper, wéi déi presentéiert ass ginn, huet si geäntwert, Als Buergermeeschter muss ech d'Securitéit vun, d'Sécherheet vun de Bierger garantéieren. Mee ech kann dat nëmméi maachen. Et sinn zwar Polizisten elo am Kommen, 200, mee ier déi ausgebilt sinn, dat dauert nach wéi laang. An esou laang kënne mir net waarden. Dat heescht, si schwätze mol guer net driwwer, datt do iergendwellech Biens communaux solle geschützt ginn, mee et geet hir ganz kloer ëm d'Sécherheet op der Voie publique. A si seet, da mussen elo déi kompetent Institutiounen decidéieren. Deemools hate mir nach kee Recours gemaach, mee dat ass quasi gesot, hei, da maacht e Recours beim Verwaltungsgeriicht, da wäerte mer gesi wat geschitt. An dem. City Breakfast vun der leschter Woch, huet se nach eppes eng drop geluecht, d'Madame Buergermeeschter. Si huet gesot, dass mer eng Erhéijung vun der Kriminalitéit hätten an der Stad Lëtzebuerg. Do sinn eng ganz Partie vu Leit, déi hunn anscheinend vun organiséierte Banden hir golde Ketten ewechgerappt kritt. Et si Leit, déi sinn op de Buedem geworf ginn an hunn hir deier Aueren ewechgeholl kritt oder Handyen an esou weider an si huet gesot, well dat elo all geschitt, musse mir pour assurer le bon ordre en ville musse mir op esou Moossnamen zréckgräifen. Dat heescht, et geet guer net, et geet guer net ëm d'Protektioun vu Biens communaux, mee et geet ëm d'Securisatioun vum Ordre public. An wann een, dat konnte mer net devoiléieren, well et ass bis den zingte Mee wou déi Frist ass, wou een net soll soen, wat an engem Kontrakt steet, well do ass jo G4S, déi huet jo dann eng Offer gemat. A wann een dat liest, dann ass kloer, Do gëtt erëm gesot, mir mussen eng just, mir mussen eng Protection des biens communaux maachen. Wat sinn d'Biens communaux? Dat sinn déi Gebailechkeeten, déi der Stad gehéieren, wéi zum Beispill d'Gemengenhaus, wéi zum Beispill den Cercle, wéi zum Beispill op dem, op der Place d'Armes de Kiosk. Dat sinn awer och d'Parkautomaten. Dat sinn d'Bänken am Park. Dat heescht also, déi Gardienen, déi ginn elo vu Parkautomat zu Parkautomat, fir ze kucken, ob déi Parkautomaten dann net attackéiert ginn, fir déi ze schützen. Awer a Wierklechkeet ass et jo net e Parkautomat, mee et geet drëms, dass déi kënnen fräi zirkuléieren op der Voie publique. An ech mengen, dat ass einfach eng Mëssleedung vun dem Esprit vun dem Gesetz. An et ass scho bal lächerlech, datt de Schäfferot esou Saachen wéi déi doten an eng Konventioun schreiwe léisst. Voilà, mir verlaangen also, datt an deem zweete Recours, datt de Schäfferot ganz kloer gesot kritt, Haalt op domat, well Dir verstéisst géint d'Verfassung an Dir verstéisst géint d'Gesetz. Dat heescht, den Tribunal administratif soll feststellen, dass keen Text dat doten erlaabt an dass déi Décisiounen, déi do attackéiert ginn, dass déi annuléiert ginn. D'Fro vun der Recevabilitéit ass dee leschten Element, wat ech wollt kuerz behandelen. Däerfe mir, d'Anna Correia an ech, esou e Recours maachen? Hu mir en Intérêt, dat ze maachen, Intérêt personnel? Oder si mer dorun iergendwéi gebonnen? Mir soe ganz kloer, Jo, mir hunn en Intérêt personnel. Mir leeschten en Eed, wa mer als Gemengerot untrieden, leeschte mir en Eed an deen heescht Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec zèle, exactitude et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Dat heescht also, mir sollen als Gemengeréit drop oppassen, dass d'Gesetz net violéiert gëtt. A mir sollen drop oppassen, dass keng Suen verschleidert ginn, keng öffentlech Sue verschleidert ginn. Wann een alles zesummerechent, an déi Saach, déi elo bis den November jo soll lafen, mat deene 5 Equipen an Zukunft, da komme mer op ronn eng hallef Millioun, dat dat kascht. A firwat? D'Madame Buergermeeschter huet ëmmer erëm geschwat vun dem Sécherheetsgefill vun de Leit. Si weess, dass déi Leit, déi do zirkuléiere mat hiren Hënn, dass déi a Wierklechkeet guer kee Pouvoir de police hunn an dass déi och guer net an d'Gewiicht fale par rapport zu deem, wat do geschitt. Also ka se nëmme vu Sécherheetsgefill schwätzen. An si hu jo och e Sondage gemaach, wou se eng verfänglech Fro gestallt hunn. wou een nëmme konnt bal jo mat jo äntweren, hutt Dir d'Impressioun, datt duerch d'Präsenz vun deene Leit, déi hei zirkuléieren, datt do Äert Sécherheetsgefill eropgeet? Hunn 68 Prozent mat jo geäntwert. A Wierklechkeet ass awer och eng aner Enquête gemaach ginn, Madame Correia, ech mengen, an du gees nach eng Kéier doropper an, déi op ganz aner Resultater kënnt. a wou dann déi Präsenz vun deenen Agents mun-, vun deenen Agents de gardiennage a leschter Stell rangéiert, wat d'Sécherheetsgefill ubelaangt. Voilà, also d'Sécherheet selwer gëtt duerch déi Präsenz vun deenen Agenten do iwwerhaupt net beréiert. Voilà, ech wëll elo a menger Konklusioun nach eng Kéier insistéieren, dass mer eis bewosst sinn, dass et eng schlëmm Situatioun besteet op der, op der Gare an och op verschiddene Plazen zu Bouneweg. Mee mir mussen awer verhënneren, dass esou e Klima vun Angscht an Onsécherheet, quasi eng Paranoia, stimuléiert gëtt, sou wéi dat a leschter Zäit geschitt ass, a mir wëlle soen, während den Anfängen, keng Law and Order Politik an eiser Stad. Mir hunn de Schäfferot opgefuerdert an der Sitzung vum leschte Méindeg, fir vun deem Populismus do ewech ze kommen a fir exklusiv wat dee repressive Volet ubelaangt, Just op d'Police grand-ducale ze setzen, dat ass dat Eenzegt, wat e ka maachen an der jetzeger Gesetzessituatioun. An datt dee soziale Volet massiv muss gestäerkt ginn. Voilà, an dofir ginn ech dem Anna Correia d'Wuert, fir elo deen op dee soziale Volet méi anzëgoen. Soll ech. Merci. Jo merci. Ech wéilt vläit gären als Intro vläit e bëssen drop agoen, datt déi Geschicht eben wat op der Gare zu Bouneweg an och Hollerech, well Hollerech gëtt eben ganz oft dobäi vergiess, net vu gëschter ass, mee datéiert schonn säit ech eben hei an der Stad gebuer sinn, ech sinn zu Hollerech gebuer, sinn zu Bouneweg an d'Schoele gaangen, hu meng Lycéeszäit am Fieldgen an am LTB verbruecht an d'Bild vum Obdachlosen, vum Drogesüchtegen, vun de Prostituéierten a vun den alkoholiséierte Leit an deenen e Véierel ass mir bekannt an ech sinn domadder grouss ginn. Ech hunn och eng Zäitchen eben an engem Foyer scolaire op der Gare geschafft a meng pädagogesch Aufgabe oder meng Missioun an deem Moment war och eben déi Situatiounen, déi op der Gare geschitt, mat deene Jonken ze diskutéieren an och op den Dësch ze leeën an jo voilà eng eng jo eng pedagogesch Aufgab domadder ze maachen. Mir haten eng Kéier mat deene Jonken hate mer en eng Fotoausstellung gemat, wou mir déi Jonk gefrot hunn, si sollte mol hiren Alldag fotograféieren, A mir hunn déi och exposéiert. Do ware Sprëtzen dobäi an do waren och eeben Dammen dobäi, déi eeben zyklech ugedoe waren, fir datt mir och mat deene Jonken aus deene Quartieren doriwwer schwätzen. Mir sinn eng Haaptstad an domadder wëll ech awer och erëm soen, datt eeben an enger Haaptstad an an deene Quartiere sech eeben all Phänomene vun eiser. Gesellschaft konzentréiert. Mir sollten eben net, eis net nëmmen eben mat deem Glanz befasse vun den schéinen Aktivitéiten, mee awer och eben eis konzentréieren op déi desagreabel Säit eben vun enger Haaptstad. Jo, mat der Mesure eben vun den private Sécherheetsfirmen wollt ech awer och eng Kéier soen, dass et soe mer emol esou, keng längerfristeg Outcome dobäi erauskoum, mee datt se am Fong geholl just ebe punktuell e gewësse Sécherheetsgefill gëtt. Mir gesinn et och elo schonn, soubal d'Sécherheetsfirma kënnt, da verschwannen ebe verschidde Leit, fir datt dat anert eben op enger ganz anerer Plaz erëm eriwwer kënn. Si ass deier an de Käschten, mee bëlleg eben an senger Wierkung. Fir eben déi villsälteg, also dat ass wierklech eng komplizéiert Problematik, muss een och eben komplizéiert Léisungen mat op den Dësch bréngen an do sinn ebe verschidde Mesuren, déi mussen op verschidden Niveaue geschéien, souwuel lokal wéi awer och national geschéien an do ginn eben déi véier Hauptmesuren, déi ech mer elo erausgepickt hunn, dat ass engersäits eben de soziale Plang, de preventive Plang an souguer den urbanistesche Plang an eben dee repressiven, an et ass eben en Zesummespill vun deene véier, déi dat Ganzt, an ech soen et och, minimaliséieren, also vun enger drogefräier Gesellschaft ewechzekommen, misste mir am Fong geholl vill méi investéieren an. Ja, ech soen einfach, dass eben Drogen an och eben de Rausch zum Mënsch gehéiert. Voilà. Eben um nat um präventive Volet wollt ech eben domadder agoen, dass et net nëmmen eben ufänkt fir iwwer d'Problematike vun den Drogen ze schwätzen, mee ech als Pedagog gesinn och meng Aufgab doranner, fir d'Bild vum Kand, vum Jugendlechen a vum Erwuessenen ze stäerken, eben e Selbstbild, an awer och d'Kand an de Jugendlechen ze stäerke fir Nee ze soen, fir och kënnen sech ze behaapten an dat, a mengem alldeegleche Beruff, och wa mir dat elo net gefält, mee mat him an Diskussiounen ze goen an datt hien säin Nee kann halen, ouni datt zum Beispill hien dofir manner manner wäertgeschat gëtt an och an der Relatioun, mengen ech, vum Kand zum Erwuessen manner Léift dozou kritt. Also dass. Dat ass zum Beispill ee Punkt, deen ech elo wierklech erausgeholl hunn, well dat gehéiert och zu der Präventioun. An dass och e Kand oder e Jugendlechen seng Limitten och kennt an och domadder konfrontéiert gëtt, wat eben Jugendlecher ugeet. An der Kontext vun der Privatiséierung ass eben, also ech, Gleewen net drun, dass duerch Verdäiwelen vun eben den Drogen den Jugendlechen dovun ewech hält. Dat hält natierlech verschidde Jugendlecher dovunner of, mee ech sinn e Befürworter vun der Risikopädagogik, dat heescht, D'Leit informéieren iwwert d'Substanzen, d'Leit informéieren iwwert d'Konsequenze vun de Substanzen. An hei hunn ech ee Projet erausgeholl, an zwar ass et de Pipapo, dee Jonker, also wou een zum Beispill seng Droge kann analyséieren an och wëssen, ass meng aktiv Substanz gestreckt. Wat ass iwwerhaapt alles dran? Sinn dat propper Drogen, sinn dat knaschteg Drogen? An och eben déi Partykultur, déi awer am Alldag eben do ass, fir och d'Risikoen ze minimaliséieren. Dat heescht, hire Slogan ass eben, Bleif net pechen! Jo, Partykultur, mee awer net an der absoluter. wéi soll ech soen, Vergiessenheet, ne, also Party mat Verstand, wann een dat wëll esou soen. Ee Punkt, deen ech mer och an der Preventioun elo erausgeholl ginn an déi elo ëmmer erëm als Thema erëmkënnt, dat ass eeben de Remboursement vun de Psychologe vun der Gesondheetskeess. An dat ass eeben eng preventiv Mesure, dass eng Persoun net muss an säi Portmonni kucken, fir sech kënnen Hëllef ze sichen, do wou en eben braucht, fir eben Traumata, fir eben Séquellen ze heelen, déi hien bereet ass jo ze maachen, mee heiansdo eben duerch finanziell Punkten net kann oder net kann bezuelen. A well dat jo elo an Diskussioun eben ass, muss een eben do eng Léisung kréien, fir datt si vun der Gesondheetskeess en Deel zréckbezuelt kréien. Wat mir och heiansdo eben an der ganzer Diskussioun vun Drogekonsum, legal an illegal, hei eben op der Gare si mer direkt an der Diskussioun vun den haarden Drogen, mee dass et och fir verschidde Leit eng Léisung ass, fir grad eebe Stress reduzéieren, fir eebe mol ewech ze komme vu sengem Alldag a fir awer och seng Péng nozeloossen. An dat alles zesummegemëscht, wéi soll ech soen, féiert eeben dozou ewech, dass dass mir eben an deen Däiwelskrees do rauschkommen. Ech ka mer net virstellen, dass e Mënsch moies opsteet an seet, ech ginn elo Heroin probéieren. Also dat ass e ganzt Schemata, deen dozou féiert, dass een an déi Situatioun kënnt an och eben, dass all sozial Schichten domadder am selwechte Boot sëtzen. Also dat ass elo net stigmatiséiert nëmmen déi Leit mat esou engem sozialen Akommes, mee do geet et vun bis, an dat wollt ech awer och nach eng Kéier hei betounen. De soziale Volet hunn ech mer der och zwee erausgesicht, an zwar den à vos côtés, deen hei eeben eréischt säit, Mäerz, wann ech mech net falsch datéieren, eben am Asaz ass. An den A vos côtés ass eben e Konzept vun Interaction, déi eben do sinn an éischter Hand, fir de soziale Fridden eben an deene Quartieren ze garantéieren. An zwar si se esou wéi ech dat interpretéieren, éischter fir d'Bewunner do, fir datt eben déi Konflikter, déi duerch eben den haarden Drogekonsum oder eben déi verschidde sozial Klassen, déi eben an deene Quartiere wunnen, datt se do mol en Dialog kréien. Si sinn do, fir d'Situatiounen ze deseskaléieren a si sinn och do, also d'Bewunner eben kënnen den Affekoté uruffen, wa se iergendwéis Hëllefstellunge brauchen. Wichteg ass et awer och ze soen, zum Beispill de Budget, deen de Guy virdru gesot huet, ebe vun enger hallwer Millioun, dass déi besser investéiert wieren an esou Infrastrukturen a Konzepter wéi Affekoté. Éischtens emol huet et e pädagogesche Volet. Well do si Leit, déi si geschult an do sinn awer och Jonker, déi vun deem, déi, déi vun deem Programm hei profitéieren, well si, si kënnen eeben agestallt ginn an, ech hat et eeben och an engem Gemengerot gesot, d'Garer hëllefen d'Garer, d'Bouneweger hëllefen d'Bouneweger an. Jo, dat war mol deen dote Punkt. Deen zweeten soziale Volet an de gesondheetleche Volet, deen ech awer och hei erausgeholl hunn, dat si Consommatiounsräim. Dat ass eben an deem heite Punkt den Abrigado, dee menger Meenung no an engem desolate Zoustand eben zu Bouneweg gelooss gëtt. Mir brauchen definitiv méi kleng Strukturen, verdeelt duerch Gare, Bouneweg a vläit eben Hollerech, déi Consommatiounsraum si wichteg, fir datt eben déi Consommatioun ebe vun der Strooss, eben vun der Strooss ewech kënnt. An neierdéngs hu mir och héieren, datt och en Dokter an deenen, an deem Struktur eben dobäi ass, esou datt de Wee vill méi kuerz ass, fir iwwerhaapt un d'Substitutiounsmedikamenter ze kommen. Dat heescht, mir als déi Lénk wënschen eis ebe méi kleng Strukturen duerch d'Stad an, jo, an och eben e Consommatiounsraum, deen net esou erof gelooss gëtt oder komm gëtt, wéi am Moment déi Containeren do zu Bouneweg. Et ass och iergendwéi symbolesch, fannen ech, dat eng Kéier ze soen, datt iergendwanns eng Kéier déi Ponkarten do vis-à-vis vun deem Obrigado gemeet gëtt, esou wéi wéi aus den Augen, aus dem Sinnen. Mir begréissen och. dass eben d'Stad Lëtzebuerg wëlles huet, eben eng Fraestruktur opzebauen. Ech kann eben op e puer Punkten eben agoen. Ech mengen, dat sinn déi Vulnerabelst aus der ganzer Drogenzeen, well si gi confrontéiert eben mat Prostitutioun a si stinn heiansdo ënner, wéi soll ech soen, eben enger Relation toxique eben mat sengem Partner oder wäerten eben an där Zeen e Partner fannen, deen dat vläit abuséiert oder esou. Deen drëtte Punkt eben vum soziale Volet ass eben den Housing First. Eben hei an der Stad hu mir esou Wunnengen, déi an deem Kontext eben un Obdachloser, also dat ass elo net nëmmen fir d'Toxikomannen, mä dat ass eben fir allgemeng d'Leit, déi säit laangem eben op der Strooss wunnen, an dat ass och eng néierschwelleg Mesure. Dat heescht, déi Persoun, déi dono freet, natierlech muss se e puer Konditiounen erfëllen, esou wéi eng Residence vu fënnef Joer, an esou weider esou virun, déi wëll eben an esou engem Appartement eben eragoen, muss am Ufank mol kee Projet de vie hunn oder Ziler setzen. Dat ass einfach mol den éischten Déng, ass mol en Ënnerdaach a si ginn ebe begleet duerch Professioneller, fir datt si mol hiren Alldag meeschteren. Natierlech ëmmer an der Demande vun der Persoun, déi doranner wunnt. Jo, voilà, dat heescht, déi Persoun freet no de Léisungen a si kritt net d'Léisunge virun d'Nues gehalen. Dat ass och ganz wichteg eeben hei nach eng Kéier ze definéieren. Mir hunn awer leider net genuch vun deene Strukturen hei an der Stad an awer och am Land, Ech hunn e bëssen duerchgekuckt, ech mengen, et sinn der 30, 35, ech wëll elo keng falsch Zuele soen, mee d'Stad Lëtzebuerg seet ëmmer, datt si eleng gelooss géif ginn, ebe mat där ganzer Diskussioun vun eben den Obdachlosen a vun de vun den Toxikomanen an géife mir zum Beispill méi Solidaritéit vun deenen anere Gemenge kréien an déi 102 Gemenge géifen all Kéiers zwou Wunnengen an deem Konzept ebe vun Housing First zur Verfügung stellen, dann hate mer der 204, wat dat Aachtfacht. wier, wat mir am Moment hunn. Ech sinn eben och bei der Virbereedung hei zougestouss op en Artikel ebe vu Caritas, déi am Moment zu Mechlin Wunnengen zur Verfügung stelle fir Obdachlosen. An do war eben ganz kloer erauskomm aus deem Bericht eben och vun den Awunner, dass si sech wënschen, aus der Stad erauszekommen, dass se eben, well se grad net eben an der Stad wunnen, net am Alldag eben konfrontéiert gi mat deene, jo, mat de Frënn, mat de Leit, mam Alldag, dee se eben do erlieft hunn. Zum repressive Volet, also mir kënnen nëmmen dat widderhuelen, wat bis elo widdergeholl ginn ass, eben méi Policepräsenz eben an de Quartieren, Visibel, dat heescht zu Fouss, mam Auto, an dat ass normalerweis, wënscht ee sech vläit d'Police net all Dag virun senger Dier ze gesinn, mee hei sinn awer wierklech d'Awunner, déi dat awer wierklech froen an déi dat och schätzen. Jo, mir déi Lénk hunn eeben, wat eeben Drogen am Allgemengen, wahrscheinlech méi eng radikal geet ech soen ech elo mol, vue wat eben Drogekonsommation sinn. Mir sinn definitiv fir Dépénaliséierung vun de Konsumenten. Also et soll een keen Drogesüchtegen an de Prisong stiechen, mee hie soll eben déi Hëllef kréien déi e braucht duerch Behandlung. Ech ginn och ganz kuerz an iwwert d'Konzept a Portugal. Portugal hat jo och eben an de Siwwenzeger e ganz groussen Drogenproblem a si hunn eben d'Drogen dépénaliséiert. Ech weess elo net, ob se dat komplett legaliséiert hunn, mee op jidde Fall si se eng ganz aner Approche agaangen. Dat heescht, de Konsument ass mol. mol invitéiert ginn a si hu sech de Konsument ugelauschtert, wat ass seng Liewenssituatioun, kritt en nach säin Alldag am Grëff a wann net, kann en Hëllefestellung kréien, fir säin Alldag iwwerhaapt entgéintzewierken, an aplaz ëmmer de, de, de, wéi soll ech soen, de Süchtegen ze. a ze stigmatiséieren an deen awer och vun eiser Gesellschaft ëmmer méi wëllen fort ze kréien, misste mir erëm zréck kommen an hien zum zum zum Acteur maachen, dass en eben fir d'Gesellschaft nach wichteg ass an dass en nach nach Aufgaben huet an dat geet och ganz vill mat Aarbechten an Atelier-Protegéen, mee awer och an aner Déngen. Dee leschte Punkt, deen ech awer elo nach wëll huelen, ass eeben och dat, wat eeben aus der TNS Egras Sondage, oder, jo, Sondage eeben erauskomm ass. Ech wéilt awer och gären ervirhiewen, an zwar, dass et geféierlech ass, Wann een Sondagë benotzt, sou wéi dat de Guy ebe virdru gesot huet, fir seng eegen Argumenter, wéi soll ech soen, ze bestäerken, an hei ginn ech eben op dee Sondage vu Quest eben an, déi einfach eng eensäiteg Fro war, fir eng eensäiteg Äntwert ze kréien, a mir sollten ebe Sondagen qualitativ. bewäerte loossen an dofir freeën ech mech och, dass eben déi Sondage ebe vun der TNS Ilres erauskomm ass. A mir sollten ebe Sondagen net manipuléiere fir eis Argumenter an der Politik, wéi soll ech soen, zefridden ze stellen. An hei hunn ech mer dräi Punkten erausgeholl, well doriwwer gëtt net vill geschwat, an zwar dee ganzen urbanistesche Volet, dat heescht Amenagementer vun der Stad a wéi den Amenagement vun der Stad organiséiert gëtt. Do war eben dräi Punkten erauskomm, dat war eben d'Beliichtung, eben vun den Stroossen, vun de Quartieren, vum Park, dat war als alleréischten erauskomm. Dono war eben erauskomm eben d'Visibilitéit vun de Stroossen, vun de Parken a vun de Plazen, sou verstoppten, däischter Ecker, wënschen si sech eben, dass déi ewechkommen. An dann deen drëtte Punkt, dat war eben. Eng ganz einfach Mesure, Ënnerhale vun de Stroossen, Hygiène, Propperheet. Dofir fuerdere mir och, déi Lénk, datt de Koeffizient vun de Beamten, déi eeben d'Stroosse propper maachen, eeben grad an deene Quartieren erhéicht gëtt an datt se eeben grad an deene Quartieren vill méi oft laanscht ginn an datt se eeben dofir suergen, datt et scho vu baussen ebe méi schéin, méi propper ausgesäit. Dat ass eng Mesure, déi kann een eben iwwermuer huelen. An dat ass och zum Beispill eng Redevance, eng minimal Redevance fir déi Leit, déi eben an deene Quartieren wunnen. D'Visibilitéit eben, ah nee, d'Aménagementer vun de Quartieren hu mir scho laang gefrot, datt wann en Aménagement an de Quartiere kënn, da mussen d'Bewunner an awer och d'Commerçanten virdru mat. involvéiert ginn, well si wunnen do, si wëssen, wou d'Ecker sinn, déi geféierlech sinn, si wëssen, wat se am Fong geholl an hirer Strooss, an hirem Quartier brauchen, virun datt de Cahier de charges déposéiert gëtt. Well am Moment, dat wat an der Stad geschitt, Si komme mat engem Plang an si soen, Ass dat schéin? An da kann ee sech nëmmen, wéi soll ech soen, kann een nëmme mat schwätzen, wat schonn um Plang steet. A Fokusgruppen, dat si Gruppen, dat gëtt et eeben scho méi laang, wou Architekte mat. verschidde Peer-Gruppen schwätzen, dat heescht e Grupp mat Fraen, e Grupp mat Kanner, e Grupp mat Commerçanten, e Grupp souguer mat Toxikomannen a mat Obdachloser, well déi däerfen eben och an deem ganze Processus net vergiess ginn, a wou gefrot gëtt, Wat braucht Dir, fir datt Dir Iech hei wuel fillt oder fir datt eben Äre Quartier revaloriséiert? revaloriséiert gëtt an deem ganzen Zesummenhang, an ech guff d'och lescht Kéier am Gemengerot gesot, dass mir an der Stad hei d'Zesummeliewe sollte förderen an net ebe Sträit zwëschen de verschiddene Partien sollte ervirbréngen an dofir ass ebe Sensibiliséierung vun den Awunner, mee awer och mat den Obdachlosen den Dialog bereetstellen, Plazen, wou ee seng Doleancë kann ofginn, an net nëmmen iwwert de Reportage oder esou, mee Gruppen, wou een doriwwer ka schwätzen.